mafanzi muri ngoda ngoda ndiko kuzanga tichibika zvamunoda
muona manje muna mwari eh. tichitanga nemunamato tisati aita si tore nzvimbo ite si zvinze ruoko rweku Iri basa iri rinoda kushinga munhu wamwari. Haa rinoda kushinga.
Ndakamboshanda nemumwe murume vainzi madzibaba Toriro. Eh. Haa zvina kuzonyadzofamba zvakanaka. Kuti munosangana nemiedzo mukati mebasa ratinaro. Haa ichokwadi ichokwadi. Saka panoda kushinga. Haa panoda kushinga.
Eh. Wozi mukada kuti muti miedzo yauya imobatana nayo ka. Ah, Makutobuda ah, mubhandre. Ah, unenge watobuda mubhandre.
Mm, mapona. Ya miedzo yacho ka. Ya miedzo yakawanda. Ukasaingwarira futi ka. Mm. Ainokukurira. Saka mofana kutoziva Mwari kana tatasi tatanga basa iri. Ah. Eh. Mapona. Ah, munyika. Kana vanhu vauya vanoshandirwa mahara. Mm. Tusiyane kuchiva na madzimai na vanhu vanokwa chingouya kasiyana siyana. Yeah. Pfuma yevanhu hatinei nayo isi tikuda kushandira denga. Yeah. Zvachatenga ndizvo chinhu chikuru. Ndizvo zvizvo. Haya kana tichiwirirana pakanaka ipo.
Svikenywa vanhu vashe mugare nechipapa.

haiwiri pai sepanori pai ndaturiro dhamasko zvakanaka pauro eriya eriya hama ajobho mhanya nedemo ndazara yeyeesi iri kunamata esuruda iri kunamata neesuruda Pauro, Heria, Tenisi, Tanyero, Abhero. Chakanaka Pauro.
Zvanzi na mweya. Zvanzi na mweya.
Chii chatambudza madzimai nemadzibaba? Chii chatambudza madzimai nemadzibaba?
Eh, madzibaba muchiona tasvika panapa eh, da kuti mutisimbisewo eh, ndofunga muchiona takadai so tichimukomana nemusikana

Zvino ini madzibaba. Zvino madzibaba. Mweya uri pano. Mweya uri pano. Unonhonga mumwe nemumwe. Unonhonga mumwe nemumwe. Vane kupokana nazvo here? Mune kupokana nazvo here? Heriya! chiteererei kutaura kwemweya chiteererei kutaura kwomweya
imi madzimai yeu imi madzimai yeu mweya ati nditaure nemi mweya ati nditaure nemi vane kupokana here pamusoro pezo- pezita randataura mune kupokana here pamusoro pezita ratataura kwete ishe wangu
ndikatarisa mukati memusha wenyu ndikatarisa mukati memusha wenyu unova musha wakasaririra unova musha wakasaririra asi zvanzi namweya asi zvanzi namweya imi madzimai imi madzimai nekutendeseka kwenyu nekutendeseka kwenyu mweya waona maroorwa nachiremba mweya waona maroorwa nachiremba ndinoreva dr madzimai ndinoreva dr madzimai ishe wangu handisi kunyatsonzwisisa pamuri kuti apa ndicharorwa nadocta bcozi mukomana wangu andinayoka anoita zvemascraper nekutengesa ne mabhodhoro
teererai kutaura kwemweya teererai kutaura kwemweya
zvanzi namweya zvanzi namweya handireve idi rekupokana naro handireve idi rekupokana naro imi ndimi muchasumudzira rudzi rwekwenyu imi ndimi muchasumudzira rudzi rwekwenyu muchayambuka mhiri madzimai muchayambuka mhiri madzimai kuburikidza nemurandarume wamuchapiwa kuburikidza nemurandarume wamuchapiwa mune kupokana nazvo here mune kupokana nazvo here ishe wangu Murandarume wamuri kutauraya kuti doctor ndiye vandinaye pano here kana kuti? Zvakuenderana nekudzidza kwake. Zvakuenderana nekudzidza kwake. Kuti rugwaro rwake akasvika here kuti akwanise kuita doctor? Kuti rugwaro rwake akasvika here kuti akwanise kuita doctor? Wakadzidzirei?
Ndakapera grade 4.
Ndazaye nyenyedzi iri kunamata.

Vanhu vaMwari mukachienda henyu.
Bazi baba, muteuro wamapiwa uyu ndimweya munougeza. Kwemazuva vanokwana kuita makumi matatu zvava 30 days mwedzi wese muchigeza mapedza zvenyu mozonokanda kumabvazuva zvakare imi madzimai vonyu muteuro munogeza kwemazuva maviri chete apaona mapedza mukanda kumabvazuva zvakare Ah, wenyu ah, vanokanda kumadokero. Ya, nyaya iyi tese ipesa. Mapaona manje. Zvenyu zvino zvakatanga kutokufambira ere? Eh, ndakatamba kutaura kuti chiremba paya muchazongozviona mega. Mapaona. Totenga madzibaba. Ah, mukachifamba kuno.

Mm. Unozoni chiranga mapenzi. Mapenzi ndava. Vanasina kukwana.
Vanhu vasina kukwana ndiva. Mukaka dombo nyama kandipe.
Ima muna kuita zvatakataurirana kapa muteuro. Zvi. Makanzi mite sine muteuro. Imi mumbori vanhu vaMwari here? Tiri vanhu vaMwari. Ha? Makashandisa 30 days uswa zakwana. or three days manje inini bhebhi rangu ita two days in- in- ini manje thirty days zvakasiyana
Ha? asi mumwe aikanda kumadokero mumwe achikanda kumabvazuva munamato inenge kasiyana kundiitira mweya mweya weshaisano inini
Kumaitirwa shaisano Hanzi, papi? doctor he chichi chiremba he chii doctor isu hatipikisane nemweya munhu wamwari zvinhu zvatinenge tichitaura hazvibve mukanwa medu handikuzivei mimi mudzimai wenyu handimuzive weweamaiwe ndovaitaura uyo achidairira mese muri tuiwe ah, ini ndotaura zvinenge zvataura namadzibaba zvonzi he doctor he chichi he apa ndakapira gate four gate four idzis muri mutadzi doctor saka ndotaura zvamuri kudai mimi here ayo iwo mira mira
amira ah, tivhunza ah, madzabaraipasi imi maida nditaure zvamunofunga imimi madzabaraipasi kana mune nharo izvezvi muzvimirira chiudzai gabriel kana kana mikaeri kuti ndiri kurohwa kuti basa basa ramakatituma panapa takurohwa pasi panapa handicharida musaite kuti tizononafonderai mikaira izvi zita renyu toita dzimwe mhiko dzakashata ah!
usarwadziwe naika chingosiyawamaleka wabva watosubscribe unoone mutakunanzva unoone mutakunanzva